Għalaqna neħli sa mal-ID. Ħafna jgħidu, Imma s'issa sirna kulħadd bil-label u min għandu dik, ADHD, u biex niġġustifikaw kulħadd jivvinta Inti kif tirreaġixxu għal din? Jiena naħseb, qabel Peppi, konna ngħidu dak ma jridx jaf bl-iskola għax imqareb, imħassar. Konna nwarrbuhom fil-ġenb, nitfgħuhom fuq wara tad-desk tal-klassi u daqshekk. Illum sirna nifhmu aktar illi hemm il-kundizzjoni u qegħdin nippruvaw nagħtuhom l-għajnuna li għandhom bżonn. Mhux qed nillejbiljawhom. Għarafna li hemm xi ħaġa u din ix-xi ħaġa nafu x'inhi u qed nittakiljawha. Minflok inwarrbuha u nitfagħha mal-ġenb u tajna qalbna. Jiġifieri mhux inventajna l-labels vera. Mhijiex label. Din hi kundizzjoni, tajjeb ngħidu li hija kundizzjoni fiżika. Jiena kont kont niġri mingħand speċjalist għal ieħor biex forsi xi ħadd jgħidli le m'għandux, mhux biex jgħiduli għandu. Eżatt. Jiena xtaqt nisma' li m'għandux, mhux li għandu. U dija xi ħaġa fil-moħħ, jiġifieri l-wiring tal-moħħ. Dija xi ħaġa newroloġika, ġifieri. Ġifieri fiżika di, mhux għax rabbejni ħmod jew għax. Inti li jkollok l-ADHD jew l-Autism ma tistax tara għax hija fuq ġewwa ta' ġisimna fejn mhux qed naraw. Qisek għandek id-demm, inti bniedem li jekk bniedem qata' jdejh u għandu d-demm, mhux se tgħidlu, le ta' m'għandek xejn. Għax qed tara d-demm. L-istess ħaġa bl-awtiżmu, ma tistax tgħidlu m'għandek xejn. Meta nqajt miegħek Sephora hekk bqajt niftakar din l-immaġini li tajtni, dat-tifel tiegħek ma jitkellimx. U allura inti ma tistax tkun taf x'inhu jgħid l-iskola. Le, jiena għalkemm il-LSE tiegħu u t-teacher ġifieri nsellmilhom minn hawnhekk jgħiduli kollox xi jkun għamel. Imma meta meta jiena nħobb ħafna t-tfal u minn dejjem xtaqt li jkolli t-tfal u kont nimmaġinani l-konverżazzjonijiet li ħa jkolli mat-tifel u dawn kollha ta' qbiżhom speċi m'għandix esperjenza ma nistax ngħidlu kif qed tħossok x'għamilt l-iskola llum. Allura ġieli nippikkjah mill-iskola u noqgħod nimxi bil-mod biex nisma' t-tfal tal-klassi xi jkunu qed jgħidu lill-mami tagħhom. Biex hekk, biex inkun naf mill-perspettiva tat-tfal għax it-teacher tgħidli u, imma mingħand it-tifel qatt ma nista' s'issa ma nistax nisma' kif kif tkun marret il-ġurnata tiegħu.
Illum qal xi kelma hawn illum? Iva, llum ħareġ mill-iskola u qalli nixrob l-ewwel kelma. L-ewwel kelma laqgħa.
Bil-Malti, bil-Malti. L-ewwel għax hu bl-Ingliż naqra li jitkellem u llum kif ħareġ qalli nixrob.
Sabiħa ħafna. Ħafna, eh? ħafna.
Tibqa' tiftakarha din il-ġurnata. U aħna ħin kollu ngħidu l-tfal ejbu t-trebs qed ddum tgħajt u inti għax qal nixrob kienet ċelebrazzjoni. Anka, anka meta em, per eżempju ġieli kont nisma' parent, u int ħa ddum tgħajjat li mommy sturdini mommy mommy mommy ġurnata, jien min jaf kemm kbejt biex nismagħha mommy, illum jgħidli. Imma u llum ġieli ngerger jien, ta x'ma jqafx jgħidli Mummy wkoll, jiġifieri li hu hu. Imma meta tkun mixtieq minnu, l-oġġett tħossha iktar u m'għandna nieħdu xejn for granted fil-verità. Radian, inti għandek tifel bl-awtiżmu, tifel ieħor bl-ADHD, jiġifieri mhux ċajta li qed ngħidu. Plus li peress li huma ta' kulur, hu t-tfal tiegħek għax hawn ritratti tagħhom, ikunu wkoll qed li bullied. Pereżempju l-iskola, It-tfal x'kienu jagħmlu pereżempju? Skola, fil-vant, futbol. Waħda mill-affarijiet li ma ninsiha qatt, kienu joqogħdu jkantawlu row row your boat. Ġifieri qed jinsulentaw klandestin u mhux klandestin, daqslikieku ġieb dgħajsa u qed tifhem?
Ġiex kienu joqogħdu jkantawlu biex imur lura, speċi jew. Qed jinsulentaw li huwa klandestin, li hu immigrant, jiġifieri lura pajjiżek. Lanqas li kieku kien. Ħafna kliem hekk jiġifieri.
Waħda aktar waħda naħseb l-iktar ħaġa li ma ħa ninsiha qatt sakemm immut, ħa noħodha fil-qabar miegħi din Pepp. Xi ħaġa li ġrat vera riċenti, waqt il-kbir kien qed jilgħab logħba futbol u kull darba li jmiss il-ballun, It-tim oppost, tifel minn tim oppost, beda jtih kliem relatat mal-kulur tiegħu u biex imur lura lejn pajjiżu minn fejn ġie missieru u paroli tfal qed nitkellmu tfal ta' erbatax-il sena Pepp jiġifieri qed jilagħbu. It-tifel tiegħi staporta rraporta lil min kien qiegħed jieħu ħsieb il-logħba, lill-kowċ tiegħu, l-azzjoni ma ħadd ma ħa l-azzjoni fuqha l-ħaġa minħabba li Ir-referee ma sema' xejn u spiċċa rritalja u hu spiċċa l-ħażin fil-logħba, spiċċa għala karta ħamra ħabba retaliation. Interessanti li hawn supermarket, value supermarket, jismu ma jimpurtax insemmu, qed jagħmel Autism Hour. Two hours, mhux hour. Two hours, eh.
Mit-Tlieta sal-Ħamsa nhar ta' Ħamis. li minn hawnhekk ngħidilhom proset għax dan huwa hija xi ħaġa bżonnjuża, vitali għalina u nħeġġeġ lil ħaddieħor jagħmilha wkoll għax li tnaqqas l-istorbju. Kollha, u mhux supermarkets biss.
Li tnaqqas l-istorbju, pereżempju t-tifel tiegħi f'ċerta storbju u f'ċerta dawl iweġġa', litteralment iweġġa' widnejh jew iweġġa' għajnejh. Dawn pereżempju anke waqqfu l-ħoss tal. Tal. Eżatt, li tnaqqas l-istorbju li m'hemmx bżonn. Hekk. Għall-inqas qed jagħtik iktar ċans li ħa jkun hemm inqas inqas meltdowns. Għax huma kif ibiddlu l-ambjent, kif jaraw, jisimgħu l-istorbju. Dawn li għamlu, ġifieri tfew il-mużika, baxxew id-dawl, il-ġobon grejtjawh minn qabel biex ma jkunx hemm ħsejjes. Ok.